Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Pit a mam Gilles. Bonjour. Hello.
Bonjour, wéi geet et mäi Frënd? Oh jo, ça va, ça va, wat ech.
Jo, jo, souwäit. Sou wäit, sou weit, sou glänzend. Sou weit, sou weich. Wéi Weichkeese. Mir sinn net hei, fir iwwer Weichkeese ze schwätzen. Schwätz. Mir sinn zwar all Weicheier op eng gewëssen Aart a Weis, vläit och net. Mee ech soen einfach mol jo. Mee mir sinn haut erëm bei, bei enger ähm, anerer Diskussiounsrou. An zwar, mir hunn der schonn e puer gemeet, äh, uncovered. Dës Kéier mat. kenger anerer Band mengen ech wou weltwäit esou bekannt ass. Natierlech ginn der méi, mee et ass mat eng vun deene bekannteste Bands iwwerhaapt an dat ass natierlech Metallica, gell.
Voilà, eng Band déi esouguer weit iwwert de Metal Mainstream erausgeet. Absolut.
Déi
Scho Grammy gewonnen, si war schon hei, si war schon do. Also ausserhalb vum Metal sinn se och extrem bekannt. Jiddwereen huet bestëmmt schon iergendwann eng Kéier Metallica an sengem Liewen héieren. Dat ass wuel wouer.
An dat dréit natierlech och ganz vill Saache bäi, wou och net ganz esou gutt sinn. An dat ass jo de Grond, wisou mer haut hei sinn. Kontrovers Saachen. Kontroversitéite, jo. Metallica däerf een net vergiessen, dass mat déi éischt. soe mer Thrash Metal Band, oder si hunn den éischte richtegen Thrash Metal Album, Kill 'Em All war den éischten Thrash Metal Album, 83, ok, an dat ass jo dunn wierklech, si si jo praktesch ab do wierklech an d'Lut geschoss, zwar sporadesch natierlech ëmmer, gell. Et si vill Albumen nokomm, et sinn och leider vill Saache geschitt, wou déi Band markéiert huet. Gutt Saachen ewéi schlecht Saachen, an ech mengen déi schlecht natierlech den Doud vum Cliff Burton, de Bassist, wat d'Band natierlech ganz gutt gerëselt huet an och wierklech seng Narben hannerlooss huet, déi een haut, déi ech, also där Meenung sinn ech, déi een haut nach ëmmer gesäit. Jo, jo, dat ass wouer. An
jo, en Engagement fir do en neie Bassist ze fannen, wou s de dann, zumindest ass dat eis Meenung, dee leider als, jo, ech wëll net soen Sündenbock, awer esou deen halt alles ze spiere krut, esou wat dee ganze Frust vu d'Band esou a sech hat déi Zäitchen. Jo, wat schued ass, well do e zimmlech talentéierte Museker och erzen ass, ne? Jo, jo, e war jo och eng Zäitchen dono, schonn nach zu Zäite vu Metallica, ma e bei Voivod ënnerwee. Genau. Well en och, jo, ech wéisst net, ob ech dat esou laang matgemeet hat do. Ass en dat net nach ëmmer? Ech mengen, en ass nach ëmmer do. Ech si mer och elo net honnertprozenteg sécher. Jo, jo, jo, sinn esou dran am Boywert. Voilà.
An, jo, also, wat, wat, wat, wat huet dech dann perséinlech, wann s du u Metallica denks, u wat denks de, soe mer esou, dat éischt, wat an de Kapp kënnt? A Freck.
Ech kann ech, ech wees et net. Et ass et ass net nëmmen eng Saach, et si vill Saachen. Mhm. Äh, ech kann mat mengen ufänken wann ze wëlls ech hun die direkt am Kap. Okay also ech perséinlech sinn ganz fréi mat Metallica Kontakt komm natierlech mat dem schwarzen Album. Ech hun mhm. die aner fir net kannt äh, dat war en CD woch bei engem Pap am Schawer auskoll war dat ass dat doten och schwarz so gesä kenns go neicht drop okay. Ech, wann ech u Metallica denken, dann denken ech un, wierklech un dat, un deen Album an un déi Schrëft. Ech hunn net déi, déi, déi, déi modern Schrëft, wou se elo hunn oder wou se eng Zäitchen haten, vum, si hunn schonn e spezielle Logo, gell, an, an dat e bal jiddereen och kennt, gell. An ech denken, esou markant sinn natierlech och all déi Lidder, déi dann um.

Mee jo, ech mengen dat Lidd dat leeft nach ëmmer an ob et e gutt Lidd ass oder net mag ee bestreiden, mee ech kann et net méi héieren. Genausou nee. genausou wéi 98 Prozent wou op deem Album sinn. Dat heescht awer nach laang net, dass, dass deen Album schlecht ass. Dat ass just, dass ausgelutscht an ech denken, dat ass leider en Thema, wou bei Metallica ganz vill Leit gespléckt sinn, déi eng soen nee, et ass nach ëmmer déi beschte Band a se schreiwen nach ëmmer mega gäil Lidder an da soen ech einfach nee, dat ass meng Meenung, iergendwann enkéi muss de wëssen opzehalen. Et ass schued zum Beispill, datt Slayer opgehalen huet, well ech hu Slayer nach bis zum Schluss Dass dass ëmmer Slayer bliwwen gell? Jo jo si waren sech bis op een Album waren si sech ëmmer zimlech trei bliwwen. Jo dat war God Hates Us All dat war jo bëssen dat e bësse méi och oder mengs du Diabolus in Musica vläicht? Genau deen genau deen. Mä ech fannen déi zwee hunn e bëssen esou wéis du sees eng eng eng eng Gafel ageschloe wou vläicht e bësschen aaneschters ass. Ok mä mer sinn natierlech elo net hei fir Slayer mat Metallica ze vergläichen. Se gehéieren och zu den Thrash Metal Titanen gell? Mee, mee, an dat kënnt et elo, ech mengen eng Band wou 100, ech mengen 112 Milliounen Albe verkaf huet, do geet et da schonn un, ok, dat ass, dat ass Kommerz an dat ass Sell-Out. An da kommen natierlech och Situatiounen an der Band vir wou net esou gutt sinn an do has du nach virdru gesot Napster, ne, déi ganz Geschicht do. Genau, mam Lars genau. Ulrich.
Dat sinn also Saachen. Dat war mega Shitstorm gewiescht, wou se vill Fans demols verluer haten. Ja. Ech kann ech kann d'Band op engem gewëssene Grad natierlech verstoen. Et ass net cool, wann Leit deng Musek kënne gratis downloaden. Ne? Ja. Ech, ech kann dat natierlech zu engem gewëssene Grad verstoen, awer de ganze Batterklang An datt war jo, datt war jo eng mega gries Affär ginn. An ech mengen dono waren se souguer, datt se IP-Adressen vu Leit rëmfonnt hunn, déi hir Musek erofgelueden hunn an déi da verëffentlecht hunn, gell. An dat ass schonn zimlech e miese Schratt gewiescht, fannen ech trotzdeem. Ja dat ass bëssen war, so ech, ech war zevill zevill an d'Medie gepuscht ginn vun hinne selwer dat ganz dann. Ja ja dat ass mengen och de ganze Grund wieso dass dat so okay, den, den, den lass Uli huet och wéklech sech verschi Leiit wëssen sech halt flecht och net ze behuelen. A wann an hege gewëssene Starstatus hues, da kannst doch so an ma wat ze wëz. Mee dat kann och hanne lass go wie dat heiten net bewisen huet. Natürlich kann dat hanne lass goen ja. Ähm, die Napster Affär okay du sees. Jo, ech verstinn dat. Ech ginn där Saach och absolut Recht. Mä wéi soll ech soen, haut, haut ass et einfach. Haut gees de op Youtube, à la limite hëls de Link an du lueds der et als MP3-Versioun erof. Dat ass u sech genau dat selwecht. Dat ass genau dat selwecht, jo. Et ginn och dausend aner Methoden nach ëmmer. Jo, déi gouf et awer och deemools nieft Napster. Mee et ass halt blöd, dass, dass de dann. Jo, iergendwou ass et berechtegt an iergendwou fannen ech et einfach ze vill. Ze vill fir dat, fir zemools fir eng Band. Dat ass jo lo net, dass dat lo eng, eng, eng Band ass, wou dee Eben. Moment, wou dat war, esou Ja, What ech the fuck, meng, där huet esou vill Flus op der Säit, gell, hal op, gell. zu deem Zäitpunkt hate se schonn alleguer an, an, a Villae gewunnt mat décken Autoen an hei an do, gell, also. Do brauchs de net wierklech kreischen ze goen, wa sou eppes geschitt. Sou eng Underground-Band, déi kann zwar och näischt maachen dogéint, mä wann déi elo rose driwwer ass, da kann ech nach éischter verstoen, wéi si. Jo, mä bon, dat sinn jo, wéi gesot, dat sinn eis Meenungen. An jo, dono ass jo och schonn, schonn. An et war virdrun, ne? Et war zu, ech mengen, et war zu deem Zäitpunkt, wou Garage Inc. An SM, also net SM Tätegkeeten, mee den SM Symphony and Metallica Album komm ass.
Dono huet dat ugefaang. Mee komm, mir kucken nach eng Kéier kuerz. Ok, mir hunn déi dräi Ufanks, nee, véier Ufanksalbumen, Kill 'Em All, Ride the Lightning, mat ee vun deene beschten Albumen iwwerhaapt, Master of Puppets natierlech.
Dat sinn alles Klassiker, kann een net anescht soen, gell?
An Justice for All, wou vläit e bësse méi komplex ass, An och e neie Schratt eben mat deem neie Bassist, woufs de leider net do drop héiers, mee dat ass eng aner Story. Jo, dat ass nach eng aner Story. An dann, jo, de Black Album, wou s de gesot hues, ne, dat ass natierlech dann de Magnum, nee, wéi nenns de dat, den Opus. Den Opus, jo. Jo, Magnus Opus.
Magnus Opus, ech hunn den Numm net fonnt.
Jo, dat war de Sellout-Album, ne? Da kanns de reegelrecht soen, si haten och zu deem Zäitpunkt och ganz vill Fans e bësse verluer gehat, well se enttäuscht waren, datt se sech vun hiren Thrash-Wuerzelen e bësse geléist hunn. Anerersäits kann ech natierlech och verstoen, vläicht wëlls de net onbedéngt däi ganzt Liewe laang déi selwecht Musek maachen, vläicht wëlls de och einfach dat maachen, wat s du wëlls maachen. Dat ass en 3. Dat kann ech hinnen zegutt halen. Jo, dat ass wuel wouer. Ech mengen, wann elo muer géing eng Band, an dat ass eis jo och scho geschitt, mir hate jo schonn iwwer Opeth geschwat, gell, Opeth ass, ass net méi Opeth wéi fréier. An awer, an dat ass dat, wou ech dann als bëssen esou e bësse méi speziell soen, jo mee, Et kéint awer nach ëmmer Metallica sinn, och mat deenen neie Saachen. A mir, Ja, mir ja. perséinlech, okay, de Black Album war, wéi ech fir d'éischt héieren hunn, dat war, dat war gäil. Fir mech war de Lars Ulrich ee vun deene beschten Drummer zu deem Zäitpunkt. oh jo, ech hu mech ganz schlëmm geiert, Ja, gell, ja, also. ja. An ähm, dono d'Albumen Load a Reload, dat war wierklech eng bëssen, ha, kann ee soen, äh, Eng Emo-Phase vun hinnen, an wou se sou e bëssen sou, okay.
Dat war déi Phase, wou se, wou se sou Fotoen, Fotoshootinge mat Eyeliner haten an esou, ne? Kanns du dech dat nach erënneren? Ja, ja, ja, ja. Dat war och, ah, dat war och zimlech cheesy gewiescht. A wann s de dat dann gesäis, a mir hunn och schonn iwwert d'Black-Metal-Geschicht geschwat, déi sech géint esou eppes total queesch gestallt hunn, sou, mä dat do, bräh, dee Sellout do an dat Gedeessems do brauche mir net. Natierlech hu sech och Schmink an d'Gesiit geschmiert, awer et war, Nee, mir wëllen brachial sinn.
Mee dat ka vläit esouguer, also ech menge jiddereen dobausse kennt Metallica an déi eng hunn dat Neit gär, ech perséinlech, bei mir huet Metallica leider, ass nach en Album komm, wou net esou ganz. Ja, wou wou wierklech d'Masse gedeelt hunn. Fir d'éischt war jo nach ja no dem Napster-Dingens do ass den Jason Newsted gaangen oder gaange ginn. Ja, do koum jo nach e Film raus, en Doku-Film. Some Kind of Monster war dat. Genau, genau, wou se och déi ganz Band-Sträitegkeeten hate, wou se. Jo, un sech iwwer hir Entwécklung an zesumme mat engem, mat engem Bandpsycholog hu se am Film geschwat gehat, deen se erëm probéiert huet iergendwéi zesummen ze halen. Esou ne? Un sech ganz interessante Film gewiescht, muss ech wierklech soen. Ech hat deen och deemools gekuckt.
Dee, dee beweist dat dann also, ok krass, awer dass no deem, no deem ganze Gedéngens do, dass de awer dann nach ëmmer fäerdeg bréngs mat där selwechter Persoun, wou s de virun, keng Ahnung, dräi Wochen der bal de Kapp ageschloen hues, kanns zesumme schaffen irgendwo vernenkt dat dann och Respekt ech kéint mer se abs perséinlech net virstellen an dat ass schlimm
schiereg Karriär an dann du verbréngs méi Zäit mat mat deene wéi mat denger Famill mat denger eegener Famill genau vill Leit hunn och den James Hetfield den de Lars Ulrich och ne si hunn och all Kanner a Famill an den Den Newsted war, an dat muss ech deem natierlech dann och gutt halen, den Newsted huet ëmmer gesot, Musek ass mäin Baby. A wann d'Leit sech net kënnen honnertprozenteg an d'Musek investéieren, an dat ass jo och dann erëm eng gewëssen Diskussioun ginn, an dat ass och de Grond, wisou datt hien elo gaangen ass, ass elo gaangen, vu sech aus oder wat och ëmmer, dat ass esou ëmstridden. Et gëtt gesot, datt si him kloer gemeet hunn, datt et net méi esou geet an hie wosst awer och schonn zu deem Zäitpunkt, ok, et ass just eng Fro vun der Zäit. Datt ass schued. Duerno den Hetfield ass jo och a Reha gaangen, awer ass och natierlech all, ech menge mam Ruhm kommen och nach. deelweis Alkoholsucht, Drogenkonsum bäi, ne? Dat kann natierlech och dann nach an e lass goen. Mhm. Hat vill wat laang net do an dunn hunn se Ufank den 2000er wo wut also no no der Affär souwisou mam net Newsted war do hunn ech scho Metal gelauschtert. An dat krus du dann och deementspriechend mat. Do war fir mech kloer, Metallica gëtt et net méi, wäert et net méi ginn, dat do war et. Dat dat dat si ech zumindest meng Meenung. Jo, an an du koum. Da koum dee berühmten Album. Jo, wou wou nach méi d'Masse gedeelt huet, sot ech mol. Jo, voilà. Ech meng jiddfereen kennt den Saint Anger. De beschte Snare Sound iwwerhaapt. Weltwäit. Weltwäit beschte Sound. Bessere Sound kanns de nimools op denger Snare kréie wéi do. Mee. Ja, et och dann, obwuel den Album d'Leit gedeelt huet, awer och net um Ufank, ha, den Album ass kaf gi wéi Mëll, gell? Jo, jo, en ass super gutt ukomm, dat stëmmt, jo. Wierklech verkafzueleméisseg net vill aneschters wéi déi lescht dräi. En ass natierlech nëmme un Black Album erukomm, dat ass kloer.
Mee dono, wéi d'Leit dunn ugefaangen hunn, e bësse méi genau ze kucken an esou, Hm, ass dat do nach Thrash Metal? Ass dat do, soll Metallica, eng Band wou esou krass gealtert ass, am Gudden ewéi am Schlechten, soll dat esou kléngen? A mär perséinlech huet den Album, ech hunn en selwer, ech hunn en direkt kaf, dat kann ech mech nach erënneren, dat war nach an der Lycéeszäit, ech sinn deen nach warscheinlech an d'Galerie. War déi nach do? Galerie 45 kafe gaang, mengen ech. Mat der Cousine, jo dach, dat war déi Zäit nach, jo. An CD-Player an d'Täsch, gell, mat där, wou s de bal net an d'Täsch krus, domat ass schonn emol ugaangen. An dann hues de dat gelauschtert. Natierlech, et war gäil. A wat s de dann natierlech och méi al gi bass an e bësse méi genau gekuckt hues a an dat gekuckt hues, wat dono nach komm ass, esou. Sinn der Saachen opgefall. Esou, ah, okay, d'Songstrukture sinn e bëssen. Fir Metallica fannen ech e bësse banal, gell, muss ech soen, op deem Album gewiescht. Ja, et waren och guer keng Soloen dran, ne? Jo, dat hu vill Leit och net verkraaft, gell, obwuel ech mer soen, dat muss net sinn, mee jo, et ass net, et ass net esou ukomm wéi soss, gell. Mir haten dono nach. Dono ass, wéi heescht deen anere scho méi bekannt? Death Magnetic. Do sinn, do war ech scho bal eraus, gell, elo hunn ech nach e bësse heiansdo eragelauschert, mee also déi Alben, wou elo nach kommen, wou mer elo hei e bësse nach opziele wäerten, déi kennen ech net. Do sinn ech eraus. Ech hat dann de allerleschten Hardwired to Self-Destruct, deen hat ech guer net gelauschtert. Ich weess guer net, wéi dee kléngt, nach bis haut net. Death Magnetic hat ech e bësse gelauschtert, deen hat mer zumindest hat en e bessere Sound gehat wéi Saint Anger. Jo. Ech muss och zu deem Zäitpunkt soen, Metallica mécht Keen Thrash Metal méi. Metallica huet huet hiren eegenen Stil. Si hunn den de Metallica Sound eben. Deen hate se och op Death Magnetic gutt eriwwer bruecht. Awer et war elo näischt wat dech vum vum Stull rappt gell. Et war einfach jo ok lauschter se et eng Kéier. Et ass net schlecht awer et ass et geréit schnell an d'Vergiessenheet ne elo am Verglach zu engem zu engem White Lightning oder Master of Puppets ass et ass et. Kanns next stellen.
Ech kann emol kee Lidd soen. Dach ech wees just dass waat net och déi drëtt Versioun vun Unforgiven ass dat net och drop? Ech si mer emol guer net méi sécher well ech déi da wierklech guer net esou verfolgt hunn an esou. Bon natierlech et sinn doudsécher Leit dobaussen well et awer erëm Sellout war an ech mengen hir all hir Alben säit jo säit dem Metallica Schwaarzen Album war ass What Is Our Sellout ëmmer. Wat jo gutt ass fir si, mäi Gott, also vu mär aus kënne se dat an 20 Joer maachen. Mee ech stelle mer dann déi Fro, iergendwou, wou häls de op? Weess de, wou, wou zitt se de Stréch a sees, ech hunn alles gemeet? An da kënnen natierlech esou Saachen, esou, esou, a Versuchs, Versuchsalbume, wou s de wëlls eppes komplett Neies gestalte wéi Deen 2011 Lulu, deen Déngens do, gell? Dat war jo eppes ganz Komesches, gell? Wat war dat?
Deen Album Lulu. Also Kollaboratioun ah, mam Lou Reed. Ah, ne? ja, ja, ja, ja, okay. Dat, dat, dat, war, so, dat war schräg. Nee, wat, wat, ja. wat war so. Ah. Dat war net gebraucht. Dat war scho bal, wie wann ze Arthouse gings probéieren am Metal ze man. Ja, so. war schlecht.
Jo net gutt nee da se dat op jidde Fall net. Also art ech hu näischt géint géint géint arthouse oder avantgarde a metal gell mee da maach et gutt an si si Bands déi kënnen dat gutt gell mee dat war net gutt. Jo et war
war si haten och also ass net net gutt ukomm gell natierlech haten se och si haten ech ech weess net méi wou et war MTV Music Awards haten se eng Lidd zesumme mat mat Lady Gaga gemaach gehat gell ass alles schéin a gutt gell mee dat dat Kënnt ebe bei verschiddenen Leit och net gutt un, gell? Jo. Datt se soeppes muss.
Ech mengen, do, do kënne mär zwee awer nach stolz behaupten, okay, esou Saachen, mir maachen eis zwar elo, just well mir nach hei elo eis, eis Versioun oder eis, eis Gedanken, wou mär iwwer déi Band hunn, präisginn, heescht nach laang net, datt mer soen, ah nee, wann Metallica dat mécht, da lauschteren ech se net méi. Mee et ass wéi de Pit seet, do si vill Leit, déi hunn einfach gesot, ah nee, ab elo ass fäerdeg. An ech mengen esou jo och nach aner Saachen an hu gemeet sou sou nu gefaang mengen ech souguer Wäin oder Béier oder Whisky wat och ëmmer ze maachen nach weess de sou jo mee a mengen Ae muss awer oder wanns de wëlls Musek Musek man da probéier dach awer dach d'Musek ëmmer am Vordergrond ze hunn an du konzentréiers deng ganz Tätegkeet an deng ganz, däi ganzt Wëssen an däi ganzt musikalescht, jo, däi ganzt musikalescht Wiesen konzentréiers de drop, gutt Musek ze maachen. Op et eng, et ginn ëmmer Leit, deenen et gefält, dat ass kloer. Natierlech, natierlech, jo.
An do, dobäi kommen da Situatiounen, wéi dann och bei mir a bei dir, mir hunn. Mir hunn déi lescht Alben net gelauschtert, net wierklech. Also dee leschten hunn ech och net ugepak. A fir mech ass, wann ech u Metallica denken, wéi gesot, ech denken zwar u de schwaarzen Album, mä wéi mer jo schonn an eiser Thrash Metal a bescht Alben vun aller Zäit, fir mech gehéiert de Ride It Lightning Album op den Troun. Vläicht, vläicht deelweis mat Master of Puppets, ech weess, dofir si vill Leit, jo mee Master of Puppets, jo Battery an hei an do, gäil, jo mega, mega gutt esouguer, gell. Natierlech, natierlech. An et hätt natierlech och vill kéinten aneschters sinn. Ech meng, mir hu vergiess ze soen, datt den Dave Mustaine huet och Ufank nach bei Metallica gespillt, bis den Dave Mustaine de Jongen ze ustrengend war. Bon, Dave Persino, Mustaine ass och keng einfach Persoun. Den Dave Mustaine ass ustrengend. An.
Bon, Mad Megadeth ass nach eng ass eng ähnlech Situatioun, déi kann een och eng Kéier an enger Uncovered maachen. Wär bal derwäert.
Wär bal derwäert, ja.
Mir wäerte souwisou nach méi wéi eng Band hei an deem Uncovered-Gedéngels do duerchhuelen. Absolut. Mä jo, wou, wou, soen mech, déi Fro, wou, wou, wou bleift a wou jiddereen, dee mat Metallica Kontakt hat, an dat war bal jiddereen, esou, okay, wou, Dat ass zumindest eng Fro, wou ech mer, dat ass elo keng Fro, wou ech mer moies, wann ech erwächen, sou, Wow, wou ass Metallica haut? Ass mir egal. Mee wou hält Metallica op? Oder wou fänkt et un? Well och net all Album ass einfach ze lauschteren. Kill 'Em All hu mir am Ufank guer net gelauschtert, a mëttlerweil ass en déck gutt, well mer och eist Gehéier ass gewuess. An ech mengen. Eis geet et jo haaptsächlech un éischter Stell hei an deem Uncovered, jo, mir wëllen e bëssen iwwert dat Gutt wéi esou dat manner Gutt iwwert d'Bands schwätzen an dat wat eis halt perséinlech stéiert oder wat mer virbildlech fannen. Ech fannen et virbildlech fir Metallica, dass se nach ëmmer un deem Schema do festhalen, ob elo d'Musek d'selwecht ass oder net, mee se wären net do wou se elo stinn, Wann se net esou stur un hirem, jo, um mir maache Musek a mir sinn awer nach Kollegen, ok, sinn e puer verschidde Leit gaangen, mee dat muss de awer iergendwou respektéieren an och soen, ok, Chapeau, gell, dass dat nach ëmmer geet, gell. Problem ass och, ech weess net, wat, wat wëlls de, wat wëlls de aneschters maachen? Ech meng, se sinn jo trotzdem iergendwéi nach gewollt, déi ganz Szene duerchzezéien, op Tour ze goen, Musek ze maachen an esou weider. Wat, ja. wat géifs du so wat géif feelen wat géif wat sollten ze anecht das machen sollten sie überhaupt was anecht das waren huet nach de Wert meng persönlich so, ähm, mengst du lo ja ja
ech wees net wanns de ähm, mech persönlichen Dinge wat mech extrem stéiert wann ech en Album vun hinne lauschteren zemols vun denen Vun deene bësse méi neien, wat zwar och selten ass, muss ech soen, oder yeah. live op Trëtter. Ja. Yeah. Neich géint James Hetfield, dat ass äh, säin Downpicking bei, am, am Gitterspillen ass legendär. Ah, das ja, das super äh, Rhythmus Gitarrist, gell, um, ähm, absolut dein Sohn. En ass en dick gute Sänger, mir säin Yeah yeah, dat dat dat ach dat dat erléist mittlerweile äh, meng ja. Hoerstinn zu Bierg. Ich kann ja, ja, reden, das, weißt du. das iwwerall. das das schon mal sein Trademark, gell. Soit disant. Mhm, natierlech. Wann se, wann se elo gingen eppes änneren oder wann ech elo kéint, wann ech elo Manager wär an ech ging Metallica uruffen, ah Jongen, ech hunn déi perfekten Idee. Ech ging, ech ging, keng Ahnung, ech weess mol net, wat ech hinne ging soen. Ech ging wahrscheinlech soen, Jongen, ech weess net, wär et méiglech, ech wëll, ech wëll net nach eng Kéier Ride the Lightning, ech wëll net nach eng Kéier Master of Puppets oder Justice for All, wäert ni méi ginn, net an där Zesummefaassung, mee. Där, där sinn natierlech och méi al, mee ech géing da vläicht soen, ok, probéier, wann s de wëlls, wéi fréier kléngen. An dat hu se jo leider mat Saint Anger e bësse verkackt, well se wollten net wéi fréier maachen, zimmlech primitiv an esou. Mee dann huel et och esou op.
Probéier net eng Snare, wou schäiss kléngt, mat deenen empfindlechste Soundgeräter opzehuelen, well da kléngt se. Schäiss, da kléngt se net authentesch, mee da kléngt se schäiss, gell? Ass eng eng Blechtrommel, gell? Eng Blechtrommel. All Kéiers wann ech se héieren, da wëll ech de Lars géi an d'Gesiicht pansche, gell? Dat kann ech der soen. An den Album ass ass elo mol net esou schlëmm schlecht. Et sinn e puer relativ staark Lidder drop, gell? Och d'Lyrics fannen ech immens gutt op deem Album, gell? Mee et ass de Sound, et ass einfach wierklech de Sound, dass dass dass.
Ech weess net, ech fannen fir eng Band wou bekannt war an de Joeren fir och zimlech flénk an rasant ze spillen an dat vermëssen ech perséinlech e bëssen. Ech vermëssen halt esou Lidder déi opgebaut si wéi Fight Fire With Fire oder oder oder keng Ahnung souguer. Justice for All dat Lidd gell, wat esou komplex ass an awer keng extrem schnell Rhythmik huet gell, jo jo, an och progressiv jo. Jo och aggressiv.
Ah aggressiv jo absolut. Justice for All war iwwerhaapt en zimmlech aggressiven Album gewiescht fir hir Verhältnisser. Vläit, vläit géing ech hinne souguer soen, Jongen ok där där schreift jo gären Fortsetzunge vu Lidder, wéi maachen natierlech aner Bands och weess de, Unforgiven 1, 2 an 3, da schreift ech weess net en anstatt en. Ähm. Anstatt Ride Lightning ass zum Beispiel. Äh, ich weiß nicht, Ride Lightning 2 oder so, irgendwie so etwas. Dass du kannst, du hast ja dann eine Basis. Ich so nicht, dass das die beste Idee ist. Mir selbst könnte ich mir vorstellen, dass das könnte funktionieren. Ja.
Eine Songstruktur holen, wo es schon gibt. Ähm, ähm, du, du baust das Thema einfach aus. Probéiere sech net emmer nei ze fannen, wat natierlech och gutt ass, gell? Also ech wëll net elo bestreiden, dass dat schlecht ass, mee ech ech vermëssen halt e bëssen dat Aalt vu Metallica. Ech weess, dass dat net méi wäert Natierlech, eréikommen, gell? Dat ass jidderee, kloer, also ech gell? mengen déi meescht, déi meescht, gell? Si hunn natierlech eng eng immens grouss Fanbase, ne? Ja, ja, ja. Nach ëmmer, nach ëmmer, an wann si iergendwou live spillen, da ass et meeschtens, Dass dass dat an gefëllt, engem bis zum Stadion, Vergaas, gell? ja. Dat ganzt Stadion ass absolut voll bis hanne widder, gell? Mee. 90 Prozent vun den Leit déi dobannen sinn déi wëlle gär Songs vun den éischte 4, 5 Albumen héieren gell an net elo iergendeppes Neies vun Hard Wired oder sou gell. Dofir kënnt keen dohinner gell. Jo an elo wous de dat sees, elo denken ech nach un eppes elo viru kuerzem, dat ass nach net esou laang hier, ech mengen d'lescht Joer, d'Joer virdrun, viru Corona Gedénges, do war jo och SM zwee. Mat méi neie Lidder. Sérieux? Dat ass u mir lanescht gaange gell wéi wéi den Zuch op der Gare. Och guer net matkritt.
Weess de sou ech hu gekuckt wat an der Playlist ass, et sinn net vill Lidder dobäi wou ech kennen, well et haaptsächlech neier sinn. Ech hunn e puer mol ragelauschtert a sinn esou ok et gi Lidder déis de kanns mat symphoneschen Elementer verbannen an dat ass definitiv net de Fall. Mee weess de, wann s de dann esou eppes méchs, wann s de dovu kanns en zweeten Deel maachen, wat jo mega opwänneg ass fir mat engem mat engem riesen Orchester, ech mengen et ass San Francisco Symphony Enchester mengen ech, ech weess et net méi genau, jo dat ka sinn, jo esou dann ech weess net, du kanns der jo och aner Leit, ech menge Metallica brauch just als Beispill, ka bei ech weess net bei. Apokalyptika oder bei Machina du ruffen, Jong, hues de kee Bock eppes mat mir ze man? Si kommen, si kommen gelaf, gell? Zemools Apokalyptika, déi jo scho ganz Albume mat Metallica Lidder opgeholl an. Ja, ja, mee ech weess net, dann, mee ech weess net, wann s de souwisou, du weess jo awer, dass déi Band keng 20 Joer méi Musek mécht, dat ass Dat ass definitiv, zumindest hoffen ech dat emol. An iergendwou sech mer dann, ok, vläit kënne mer elo, mir kënnen eis elo wierklech erlabe wat mer wëllen, gi mer eisen, eise Fans, wou dann natierlech och Museker sinn, d'Chance vläit eppes mat eis ze maachen. Kéint ech mär perséinlech virstellen, datt ech dat géing maachen, mee bon, wann ech esou ruhmvoll wär wéi si an och keng Geld sech lénks a riets hätt, Gin wär et mer wahrscheinlech och egal, mee dat wier souwisou Gedanken wou mer scho komm sin, firwat machen se näischt mat deem oder hei an do, weess de. An da mat mat Korn, ech weess den Jonathan Davis ass ass ass massiven massive Metallica Fan gell, haut nach gell, an keng Ahnung ech fannen ech ging dat cool fannen. Souguer vu mir aus kënne se ganzen kënne se ganzen Album mam Lady Gaga man. Mee da sollen se gefällegst nei Schridlei Lidder schreiwen wou op op op senger Stëmm an op däim wat hat gewéinlech mécht baséiert oder vläit déi zwee. Dat Ja, dat kéint dat sécher wär funktionéieren souguer mol gell.
net esou schlecht gell, well hatt huet eng gutt Stëmm Jo gell, dat ass eng souguer mega Songwriterin, kanns du soe ja wat se dat wëlls souwisou, ne. dat souwisou. Ja.
Mee mir hunn eis elo scho rëm vill ze laang doriwwer opgereegt. Also mir, mir soen nach enke ganz kuerz, Metallica natierlech absolut eng vun de gréissten dobaussen. Mhm. Déi eng déi eng hunn dat Aalt léiwer, déi eng hunn dat äh, dat Neit léiwer. Et ginn och déi, wou alles einfach akzeptéieren. Mir soen einfach, dat ass eis Meenung dozou. Maat iech selwer Bild, mee ech mengen där kennt dat alleguerten an an auswenneg. Mengen och, mengen Wär och. schlëmm wann net, gell? A fir déi, wou effektiv nach ni Metallica gelauschtert hunn, Jo, dann huet der Leo eppes ze dinn, géing ech soen. Géif ech och soen, jo.
Gutt, dann géing ech soen, da war dat dat erëm fir haut an dëser ganz bësse méi kuerzer, elo schonn awer bësse méi laang wéi gewéinlech, ass net schlëmm. Ech bedanke mech fir d'Nolauschteren, also mir bedanken eis fir d'Nolauschteren. Merci Pit fir d'Matman. Merci och.
Oh, ma et ass gär geschitt. An da gesi mir eis geschwënn erëm hei erëm. Bis geschwënn dann bei Kaméidi.